tal-ġimgħat ilu konna ġejna minna żjara hawnhekk ġewwa Bigi fejn Heritage Malta għandha iċ-ċentru tar-restawr u l-bini uffiċjali tagħha. Hawnhekk dan il-post għattilkom li sa ftit ta' żmien qabel kien jintuża bħala sptar, l-isptar navali tas-servizz Ingliż. Biż-żmien però dan il-bini kien bidel ix-xogħol tiegħu. Fl-1927 Malta kienet milquta minn imxija tal-Ġidri. Għalhekk ir-Reġor Ċerba kien ordna biex il-Palazz tal-Kavallier Bigi jinbidel fi sptar permanenti. Biex isir dan il-proġett ir-Re kien ordna li jinbnew xi binjiet oħrajn maġenb dan il-Palazz U fil-fatt hekk sar. Biż-żmien hawnhekk inbnew erba' binjiet maġenb il-palazz biex dan sar sptar importanti ħafna li beda jilqa' fih ħafna feruti li kienu jkorru jew inkella jweġġgħu waqt il-ġlidiet li l-qawwa Ingliża kien ikollha barra minn Malta u kienu jinġiebu hawnhekk biex jiġu mfejqa. Għaż-żmien li nbena fih dan l-isptar kien wieħed avvanzat ħafna. Fil-fatt il-kobor tal-binjiet il-ġodda kienu tajbin biżżejjed biex setgħu jilqgħu fihom Numru ta' pazjenti li kienu morda b'mard li kien jolqot lill-gżejjer Maltin u anke lill-flotta Ingliża u anke bosta feruti tal-gwerer li kif għadtilkom l-Ingilterra kien ikollha madwar il-Mediterran kollu. Hawnhekk beda jsir ħafna xogħol u kien kif għadtilkom xi ħaġa avvanzata ħafna. Fit-Tieni Gwerra Dinjija dan il-post kellu jservi wkoll ta' wieħed mill-iktar sptarijiet importanti għall-feruti ta' dejn il-konflitt imdemmi. Bħala arkitettura d-disinn tiegħu ingħata bixra sabiħa. Fil-fatt hawnhekk intuża l-istil neoklassiku. Il-palazz l-antik, jiġifieri tal-Kavallier Biji, sarulu modifikazzjonijiet biex ġie jaqbel fl-arkitettura mal-kumplament tal-binjiet u għalhekk din il-binja kollha li tikkonsisti f'ħamis binjiet meta taraha minn fuq il-Port il-Kbir fiha daqqa t'għajn verament sabiħa. Storja marbuta ma' dan l-isptar ukoll hija t-tradizzjoni li l-famuża Florence Nightingale li kienet meqjusa bħala omm in-nursing fid-dinja, Serviet l-ewwel snin tagħha f'dan ix-xogħol hawnhekk f'dan l-isptar. Għalkemm din l-istorja mhix konfermata però hemm diversi rakkonti li jirrakkontaw din il-ħaġa u li jsostnu li kienet fil-fatt hawnhekk Florence Nightingale li bdiet il-ħidma tagħha. Matul il-konflitt tat-Tieni Gwerra Dinjija dan l-isptar kien strumentali ħafna għal dawk li kienu feruti waqt dan il-konflitt. Però l-isptar innifsu bata wkoll il-qilla tal-gwerra għas-sempliċi raġuni li kien fost il-binjiet li ntlaqtu waqt il-burbandament waqt il-gwerra. Fil-fatt parti minnha għadha sal-ġurnata tal-lum mhix użata għas-sempliċi raġuni li għadha bil-ħsarat li ġarrbet fit-Tieni Gwerra Dinija. Fis-sena 1970 l-isptar ta' Bigi għalaq il-bibien tiegħu u ma ntużax iktar bħala sptar. Ftit tas-snin wara l-Gvern Malti ttrasformah fi skola tas-snajja', fejn hawnhekk kienu numru kbir ta' studenti li ħadu l-edukazzjoni tagħhom. Fl-1999 il-Gvern bidel din l-iskola f'ċentru tar-restawr wara li sar investiment kbir. Hawnhekk saru numru ta' laboratorji fejn beda kull forma ta' restawr ta' dak kollu possibbli li jista' jsir. Fl-2005 dan iċ-ċentru ingħaqad parti integrali ma' Heritage Malta, l-aġenzija tal-Gvern li tieħu ħsieb il-mużewijiet u s-siti storiċi ta' pajjiżna. U minn hemmhekk nistgħu ngħidu li l-kollezzjoni nazzjonali bdiet tiġi restawrata b'mod iktar kbir. Id-diversi laboratorji li nsibu f'dan il-bini jvarjaw il-ġeneru tar-restawr li jsir fihom. Fosthom insibu dak li jsir ir-restawr tal-pittura, injam, Isir ukoll xogħol fuq fuħħar, irħam u anke materjali oħrajn. Hawnhekk il-laboratorji kollha għandhom ix-xogħol tagħhom ukoll għandhom min imexxihom biex jaraw li x-xogħol isir kif sippost.
Fil-laboratorji ta' Heritage Malta, l-diagnostic science laboratories isir xogħol xjentifiku li huwa importanti ħafna biex ikun jista' jsir il-konservazzjoni u l-restawr ta' ħafna oġġetti importanti ħafna tal-wirt kulturali tagħna. F'dawn il-laboratorji jaħdmu diversi xjenzjati professjonali mħarġin f'diverse areas, kun hemm kemm bioloġisti, chemists, physicists, forensic scientists li jaħdmu flimkien bħala multidisciplinary team biex inkunu nistgħu nsibu soluzzjonijiet għal fejn qed isir ħsara l-oġġetti jew anki siti storiċi li tieħu ħsieb Heritage Malta. Xogħol tagħna huwa importanti ħafna biex ngħinu l-conservators partikolarment biex jistgħu jifmu x'inhuma il-materjali li jagħmlu diversi oġġetti li huma jkunu jridu jirrestawraw Biex ukoll insibu x'inhu qed jikkawża ħsara dawn l-oġġetti jew anki siti arkeoloġiċi u kif nistgħu nipprevjenu li ssir iktar ħsara. Ukoll kemm-il darba jkun importanti ħafna li aħna nsibu u nagħtu informazzjoni fuq awtentiċità jekk l-artefacts ikunu authentic, provenance, minn fejn ikunu ġejjin, u b'hekk ikun hemm bżonn ta' diversi metodi teknoloġiċi biex isir dan ix-xogħol. Ġewwa DSL insibu wkoll sezzjoni magħrufa bħala l-Preventive Conservation Unit fejn hemm ukoll conservator u nies tekniċi oħrajn li jaħdmu ġewwa dan il-unit. Ix-xogħol tagħhom hu li Dawn jagħmlu environmental monitoring f'diversi siti u mużewijiet ta' Heritage Malta u apparti milli they actually monitor u jaraw x'inhu qed jiġri fl-ambjent f'dawn il-siti jiġu wkoll b'soluzzjonijiet kif nistgħu nippreservaw iżjed l-artefacts li nstabu f'dawn il-mużewijiet jew is-siti u jiġu b'soluzzjonijiet ta' dal-mod biex ma jsirx iżjed ħsara.
żjara ċkejkna li għamilna tistgħu tindunaw li hawnhekk il-laboratorji huma professjonali ħafna. Anke n-nies li jaħdmu fihom huma nies professjonali li bis-saħħa tagħhom nafu li l-kollezzjoni nazzjonali ta' pajjiżna qiegħda f'idej tajba. Aħna ser nifqu hawnhekk b'din iż-żjara żgħira li għamilna fiċ-Ċentru tar-Restawr ta' Bigi u nkomplu bil-programm Malta u lil hinn minnha biex inkomplu naraw iktar x'għandu x'joffri pajjiżna u anke lil hinn minn xtutna.